Helo, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n saff ar hyn o bryd. Um, fel da ni gyd yn gwybod, oherwydd y uh, coronavirus, ers rhai wythnosau nawr, da ni gyd yn hunan ynysu. A anodd ydi o, i fod yn onas, i cael unrhyw fath o strwythur i'r diwrnod. Um, be di am ei wan ydi danos gweithgaredd syml a sydyn i chi. Um, gobeithio ni'n helpu gyda'r strwythur o'r diwrnod. A ti'n cael chi feddwl am sut da ni'n treulio'r diwrnodau yn yr adegau anodd yma ar hyn o bryd. Felly, croeso i chi i weithgaredd y cloc dyddiol, y daily clock. Dyma ni gwyneb cloc arferol, da ni'n gweld o dydd i dydd wrth gwrs, um, ond hefo'r gweithgaredd yma, da ni eisiau meddwl am y 24 awr o fewn y diwrnod, felly na ni roed yr cloc yna un ochr. Uh, dyma ni templed yn fan hyn, fel y siampl i chi, a sut da ni'n danos 24 awr o fewn y diwrnod. Uh, mae hwn wrth gwrs yn mynd o hanner nos trwy bore i gyd i hanner dydd yn y prynhawn. trwy'r prynhawn ac yn ôl i'r nos. Neu, wneud o'n mwy syml, gen ni defnyddio'r templed yma sydd ar gael. Mae hwn yn danos y 24 awr o fewn y diwrnod ac yn torri pob awr i lawr mewn i adran gwahanol. Ni'n cael feddwl am sut da ni'n treulio un diwrnod. Neu hefyd, wrth gwrs, mae hwn yn cloc personol i chi, mae modd i chi creu templed eich hunan fel hyn, um, sydd yn rhoi cyfle i chi rhoi'r oriau i fewn i'r gweithgareddau da chi eisiau gwneud yn ystod y dydd. Felly'n syml iawn, mae'n hawdd defnyddio polen yn y tu, drawd y polen gyda pensel i creu gwyneb, cloc a templed eich hunan. Gyda'r gweithgaredd yma, dwi am defnyddio pensilau lliw, neu mae groeso i chi defnyddio fel tips neu peth yna sy'n gwneud chi wrth law adra. Fel dwi'n dweud, y siampl o cloc dyddiol fi di hwn, mae'n pob wahanol, felly triwch meddwl am eich diwrnod chi ond hwn 'di un esiampl i. Yym fel arfer fydda i'n deffro a gobeithio fod yn barod o gwmpas wyth o gloch yn y bore. Ella bod hwn yn mwy fuan neu'n hwyrach i chi, dibynnu ar y diwrnod. Hwna rei amser i myfyrio a meddwl am y diwrnod o'n blaen. Dwi'n gweld yr amser yma o hyn yn ynysu yn adag positif onadwy a rhoi cyfleoedd i ni cadw'n ffit bob math o gweithgareddau wrth gwrs ar-lein. Um, hefyd, fel dwi'n gwneud sesiwn yma, fe welwch chi links a posteri fel cadw'r heini, um, gwefan Byw'n Iach, Cyngor Gwynedd, tudalen Facebook, neu gwefan gwasanaeth iechyd. Neu hyd yn oed beth am i ni roi cynnig ar The Body Coach, sesiwn yn y bore, um, 9 gloch y bore o dy llun tan dy Gwener pob wythnos. Um, mae hwnnw'n mynd ar i hanner awr, awr dda hefyd. Um, beth am ni trio cadw'n ffit a cadw'n positif? Yym dyna be' fydda i licio neud yn bersonol ond wrth gwrs ma' siarad yn hollol wahanol i chi. Wedyn cyfle ca'l cawod bach yym shower yy ar ôl cadw'n ffit cadw t- cadw'n heini. A hefyd i wisgo amdana a timlo dda amdan fy hun er mod sownd yn y tŷ. Mae hynny'n reit bwysig i mi hefyd yn bersonol. A dyn amser cinio, hanner dydd, un o gloch. Eto, hwn yn cyfle gwych yn ei feddwl am bita'n iach, um, sut da ni'n bita, a ffordd da ni'n coginio, a hefyd i cyllido a i fel sydd rhan i um, safi arian yn yr amser yma. Ar ôl cinio wedyn, cyfle i fynd am dro, awyr iach, mynd i'r gymuned, A holl bwysig bo' ni yn gweithredu yr yym diogelwch a cadw pellter o dau fetr wrth gwrs a wedyn pan 'dyn ni'n dod yn ôl adra bo' ni'n golchi'n dwylo a cadw yn saff dyna sy'n bwysig ond hefyd mae o mor bwysig i ni fynd allan i'r awyr iach ca'l cerdded cadw'n ffit ond hefyd jyst i symud meddwl ychydig bach wedyn dod yn ôl adra Rhyw awr wedyn i myfyrio. Ella os dwi'n lwcus bod gen i amser i fod yn yr ar, cael paned. A wedyn yn y prynhawn, dwi'n gweld hwn fel cyfle rili da i ni efallai feddwl am dysgu sgil newydd neu trio rhywbeth da ni ddim wedi bod efo amser i wneud o'r blaen, yn hwyr yn y prawn, gallu hwnna fod yn sgwennu barddoniaeth, canu, um, darlunio, Um, peth bynnag, mae yna lot o bethau gweithgareddau yna ar-lein ar hyn o bryd. Uh, fel wel, welwch chi, yr poster 5 ffordd as lles a'r celfyddydau gan adran celfyddydau'r Cyngor Gwynedd. Mae yna rhai syniadau syml o weithgareddau fanna i chi drio. Pa fi'n mynd amdani a rhoi cynnig um, i trio gweithgaru newydd a dysgu sgil newydd. Da. Um, mae gennym fi rhai pobl ifanc dwi'n gweithio ar hyn o bryd wedi gyrru ebus i mi o siampla o cwcis a o crefftiau, cardiau maen nhw wedi'n wneud a di gyrru ffrindiau teulu. Um, ffordd da pa di calon eich hunan a pobl eraill hefyd. So mae gennym ni chunk o yma yn y prynhawn does? Sori, da iawn o fanna, dysgu sgil yn newid, tri o beth gwahanol, hefyd um, yn dar gweddennau gwahanol i weld sydd fath o weithgareddau sydd yna gael i ni. Wedyn yn y nos, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n cadw cyswllt, um, cynllun ei fod trwy FaceTime, ffonio, e-bos, neu dynofio WhatsApp, er mwyn codi calon pobl eraill hefyd a ni'n hunan, a cael hwyl hefyd. Um, os da ni, mae hwn yn amser Lle da ni yn sownd yn y tŷ am cyfnod hir. So mae yna rhyw awr yn fanna di mynd. A wedyn ymlacio yn y nos, fain hoffi wneud. Um, gwrando ar music, a chdi bach o teledu, neu chdi bach o gel, dibynnol. A wedyn, yn yr... O, oh, mae rai fod yn realistig, ond... So, neis iawn sy'n digwydd bob dynod, dydy o ddim, wrth gwrs. Um, Yn... Swn i'n medru ca'l wyth awr so ma'n hyfryd a ma'n gweithio bob tro. A fel 'dach chi'n gweld yn fan hyn ma' 'na chunk mawr o diwrnod yn mynd a'r cysgu a'r cwsg a dyna pam ma' patrwm cysgu mor bwysig yym ar yr adeg yma er mwyn sicrhau bo' ni'n barod am y diwrnod nesa. A fel welwch chi eto yym welwch chi poster gwasanaeth Heintud gyda gwybodaeth cefnogaeth ar-lein fel Young Minds, Minds a Ffrainc ac ati. os da chi angen um, cysylltu. Felly dyna ni esiampl bler sydyn i chi o yn diwrnod i. Um, diwrnod chi'n hollol wahanol, so wneud cael gweld y siampla o'r diwrnod chi. Um, cadw'n saff, cadw'n positif, a hefyd, wrth gwrs, peidiwch â cyfri'r amser, ond gwneud i'r amser cyfri.